F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Mela, Kalamita ikompli hawnhekk, grazzi tal-li qegħdin magħna u qed issegwuna u qed tibgħatulna ħafna messaġġi sbieħ. Miegħi il-Manager għall-Komunikazzjoni Kane Said li mhux l-ewwel darba li kien magħna. Warnofsinhar tajjeb lilek. Insellimlek Tiziana, insellem lit-team kollu wara Calamita u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Imma naħseb naħseb di l-ewwel darba qed niltaqgħu f'din l-iskeda u Iva, iva. Mela, ħa nitkellmu daqsxejn dwar Il-logħob responsabbli. Tajjeb, mhux l-ewwel darba li nsemmuha, Responsible Gaming Foundation. Il-helpline diġà tela', għandkom kull mezz soċjali possibbli fejn intom tistgħu iċċemplu jew inkella titkellmu ma' xi ħadd. Tiddejqux, ibqgħu anonimi, tgħidux min intom, ma jimpurtax. Anka kejn dawk illi jgħixu ma' persuna. Illi għandha ħanajt hekk dan il-vizzju. Mela, l-attività tal-logħob tal-azzard tibda ssir problema.
Ekku, sfortunatament insibu każi fejn il-logħba tal-azzard minn sempliċi attività ta' rikreazzjoni u divertiment tmur oltre u tmiss id-demm u l-laħam tal-persuna, f'liema sens? Li l-persuna tant jibda jattwa l-attività b'mod eċċessiv li jibda jaqa' f'riperkussjonijiet problematiċi. Jiġifieri jibda jaqa' fil-vizzju. Iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti u kif hemm Imniżżel fuq l-iskrin, il-Fondazzjoni toffri l-sapport tagħha, sapport meħtieġ. Nisimgħu l-karba tal-ivvizzjat imma mhux biss. Nisimgħu wkoll il-karba tal-persuni tal-madwar. Mhux faċli, Tiziana, meta jkollok il-maħbub tiegħek, il-maħbuba tiegħek tkun għaddejja mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Normalment il-persuna tinnega, tkun qiegħda aljenata, tgħix f'ħolma, u biex taċċetta li għandha problema u biex taċċetta li għandha bżonn is-sapport, ma nistax ngħidlek li hija xi ħaġa faċli. Hekk hu, għax da jista' jkun li l-persuna stess tgħidlek u le. Hekk hu. Imma qatt nagħmel xejn ħażin, eżempju. Hekk hu. Normalment li jiġri meta l-affarijiet jeskalaw, Meta l-problemi jeskalaw, meta r-riperkussjonijiet finanzjarji l-persuna tmiss il-qiegħ tal-but tagħha, hemmhekk fejn l-ivvizzjat, l-ivvizzjata jirrealizza jew tirrealizza li, isma', mhux hi biss daħlet f'saram imma daħlet f'saram ukoll lill-familjari tagħha u lit-tfal tagħha sfortunatament. Għalhekk, kif dejjem nirrepeti, inħeġġeġ lil kull min jismagħni, jarani fuq kwalunkwe programm u nniggiżlu ftit il-kuxjenza, Tiziana. Inħeġġu, nħeġġiġha biex iċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777, staff imħarreġ, nilqgħu il-karba, naħdmu id f'id ma' entitajiet oħra fosthom Setqa, Caritas, you name it, biex nippruvaw nipprovdu l-aħjar sapport meħtieġ. Proset.
L-esklużjoni tista' tgħin fil-proċess ta' rkupru? Iva, wieħed mis-servizzi li l-Fondazzjoni toffri hija s-servizz ta' formoli ta' esklużjoni, jiġifieri. Normalment iċemplulna vvizzjati li jkunu jixtiequ li iċċaħħdu lilhom infushom milli jidħlu fil-ħwienet tal-logħob, swali tat-tombla, anke casinos, liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Dan il-proċess sibnih validu immens fil-proċess ta' rkupru tal-persuna mill-vizzju. Allura nattwawh. Persuna xi trid tagħmel iċċempel fuq il-linja ta' sapport tagħna 1777 huma l-aġent partikolari tibbukkja slott fejn tiġi f'kunfidenzjalità assoluta l-premises tagħna u teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur, sena jew perjodu indefinit, issa importanti, number one, li l-persuna ġġib l-ID card magħha, u number two, li jekk beħsiebha teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, ikollna bżonn naraw ċertifikat mediku, kemm qabel ma jsir l-esklużjoni b'mod indefinit u anke meta jgħaddi l-perjodu u l-persuna tkun tixtieq twaqqafha. Hemmhekk aħna nitolbu ċertifikat mediku. Għandna wkoll għażla oħra ta' auto renew, jiġifieri ma jkunx hemm bżonn li l-persuna terġa' tiġi. L-esklużjoni tiġġedded minn sena għall-oħra b'mod awtomatiku. Jekk il-persuna tkun trid twaqqafha f'tali perjodu, tkun tista' twaqqafha imma l-esklużjoni tieqaf wara d-data ta' għeluq. Sewwa. Aħna sibna li li tali proċedura, nerġa' nirrepeti, tgħin lill-ivvizzjat biex ma ma jersaqx lejn postijiet li joffrulu tentazzjoni. Tiziana, Jekk persuna tkun għaddejja minn vizzju, l-fondazzjoni Ma tissuġġerix li tmur postijiet fejn, anke fil-viżiv, fejn tiġi attratta għal tali logħob.
Għoġbitni xi ħaġa li kont se nsaqsik, li mhux kemm il-persuna tgħidlek isma' jien ħa waqqaf issa. Ċi mhix logħba din mbagħad, logħba f'logħba ħa ngħidlek li inti tiddeċiedi u le ħa nerġa' niftaħha. Ċi inti dejjem għandek, issa għandek id-deadline li trid tistennieha bilfors imbagħad. Hekk hu, hekk hu.
Importanti għax inkella kif qed tgħid inti l-proċedura ma tkun tiswa xejn. Ma jkunx hemm
it-terapija tal-affari. Jiena dejjem insemmi l-iktar biċċa diffiċli tkun li l-persuna tammetti u tersaq tirrikorri għal għas-servizz ħa ngħid hekk. Hekk hu, hekk hu.
X'se x'parir se nagħtu lil dawn in-nies li forsi qegħdin jarawna u jafu imma mhux qed jammettu? Eħe, ara, normalment persuna tinnega. Jiġifieri tgħidlek kollox miexi sew, l-ammonti mhumiex ammonti kbar, imma kif nerġa' nirrepeti, l-affarijiet jeskalaw imbagħad Il-Malti jgħidlek ikun tard wisq. Imma jiena ma nħobbx inħares lejha b'dak il-mod. Qatt mhu tard wisq, dejjem hemm iċ-ċans, dejjem hemm il-lok biex persuna tammetti u timpruvja l-istil ta' ħajja tagħha. U mhux tagħha biss, imma anke tal-familja tagħha. Iva, is-sapport qiegħed hemmhekk, l-għajnuna qiegħda hemmhekk, Sta għall-persuna li tagħmel kuraġġ Tiziana li taqleb il-folja ta' ħajjitha, li tkun willing li taqleb il-folja ta' ħajjitha. Jekk persuna ċċempel f'isem persuna oħra u Pinġielna stampa għalxejn għax jekk il-vvizzjat ma jammettix, it-telefonata tkun biss ta' sapport imma ma tkunx ta' għajnuna. U l-Fondazzjoni dejjem, dejjem tibqa' mħarrġa sena sħiħa fuq hekk. Ejja neqilbu naqra l-paġna. Hemm min, u ġieli ġrat din anke waqt il-programmi, li jgħidlek imma jiena nilgħab biljett. darba fil-ġimgħa jew darbtejn. Jew ikollu budget iffissat għall-attività, ekku, ekku, ekku. Ma fiha xejn ħażin. Jekk persuna tattwa din l-attività tal-logħob tal-azzard taħt kontroll, jiġifieri tagħmel budget fix-xahar skont il-paga tagħha u tagħmel rendikont tal-ħin li hija qed tqatta' ma fiha xejn ħażin, anzi, il-logħob tal-azzard għandu l-pożittiv ukoll, jgħinek soċjalment, tiltaqa' man-nies u iferrħek ukoll minn banda. Imma rrid, irridu nżommu limitu, kif naqbżu l-limitu rridu nkunu kapaċi ngħidu daqshekk u nqumu minn fuq il-mejda tal-logħob. Jekk naqgħu fil-vizzju, x'jista' jagħmel persuna tizjana? Jibda jsaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu. Isma', jiena qed inkun finanzjarjament stabbli għal uliedi jew qed nirrikorri għal-logħba tal-azzard kull darba? Qiegħed inkun attent fuq il-post tax-xogħol jew moħħni l-ħin kollu fuq il-logħob li semmu nilgħab il-casino, anyway. Dawn il-mistoqsijiet iġegħluna nirrikonoxxu li hemm problema. Inħeġġeġ lin-nies biex isaqsuhom dawn il-mistoqsijiet fil-kwiet ta' darhom u ma jħallux l-eċċessività twassalhom għal għassara. Ekku.
Il-persuni li qegħdin f'riskju. x'inhu?
Ara, persuna li qiegħda f'riskju tista' tgħid kulħadd ikun f'riskju fl-attività tal-logħob tal-azzard, kemm inti kapaċi tikkontrolla. Jiġifieri inti kull meta tilgħab il-logħba tal-azzard dejjem qed tirriskja ammont ta' flus, jiġifieri għalhekk, nerġa' nirrepeti, dejjem qiegħed fir-riskju. Imma hemm mod li r-riskju jkun ikkontrollat. Kemm qed tonfoq flus minn butek? Jiena kapaċi nonfoq illum fifty euro, mitt ewro, fi f'tali ġurnata. Kif jaqbżu dawk l-ammonti jiena irrid nieqaf. Jekk nibda naqbiżhom mela naqbiżhom illum? Ok. Kapaċi.
Naqbiżhom it-tieni darba u iva mat-tielet darba r-raba' darba kemm ħa ndum noħroġ minn buti. Sfortunatament issa nisimgħu b'każijiet li l-ammonti ta' flus jogħlew m'għola s-sema, hemm saħansitra jilagħbu proprjetajiet, kemm jista' jkun we keep the activity enjoyable. Jiġifieri jekk nibdew nirriskjaw aktar milli jmissna, id-divertiment u r-rikreazzjoni tispiċċa kompletament u nibdew nilagħbu bit-tama li li nerġgħu nġibu lura dak kollu li tlifna. Sfortunatament irrid insemmi wkoll il-problema tal-użura. Hija hija huwa każ soċjali finanzjarju fejn Kemm jista' jkun inħeġġeġ lill-persuni ma jissellfux flejjes minn fuq l-idejn biex bit-tama li jintrebħu flus oħra. Għaliex it's a recurring procedure li li li sfortunatament ma tfiq qatt minnha. Proset.
Mela, wieħed seba' seba' seba' telefonata l-bogħod, saqsu Tkellmu, anka jekk minn għalik li għax ħa naqgħad ċajt għax ħa nsaqsi din il-mistoqsija. Le, aħjar hekk. Iva, iva. Milli nkella nibqgħu għaddejjin bid-dubji. Iva, iva. U m'hemmx għalfejn lanqas jekk għandek il-vizzju ċċempel fuq il-linja taż-żapport, Sapport, jiġifieri aħna nistgħu nissapportjawk b'informazzjoni wkoll. Kemm kemm għandu jkun l-età li persuna tidħol f'każino, pereżempju, mistoqsijiet bħal dawn. Jew saħansitra uliedi qed jilagħbu b'mod eċċessiv logħob virtwali. X'nista' nagħmel? M'hemmx għalfejn tkun ivvizzjat biex iċċempel, aħna nistgħu nipprovdu s-sapport informatiku, ħalli nispjegah hekk. bl-aqwa mod possibbli.
Online Responsible Gaming Foundation, tistgħu anke taqbdu ċ-chat online, jiġifieri dak li jkun forsi jgħidlek qed niddiegħek inċempel, tkellmu. Il-fondazzjoni mhux la ħa tikxef l-identità, la se ngħidu x'għamiltu, jiġifieri dak li jkun anke sempliċi isma' qed nitħawwad, Għandi nieqaf qed nagħmel xi ħaġa ħażina? Aħjar insaqsu milli nibqgħu fid-dubju. Kif nista' nqassam flusi b'mod aħjar? Jeżistu xi skills ta' budget management? Kif nista' nqassam ħini aħjar? Dawn huma kollha mistoqsijiet li l-Fondazzjoni kapaċi tirrispondi għalihom u ttuk daqsxejn ta' ta' xefaq dawl fil-perkors tal-attività tal-logħob tal-azzard tiegħek. Ejja nagħlqu din ir-rokna ħa ngħid hekk, parir. Forsi aħna qed nitkellmu daqsxejn għax huwa iebes is-suġġett hu li hu, imma forsi parir pożittiv lil xi ħadd li qiegħed jarana bħalissa u mill-intervista tagħna. Hekk hu.
Hekk hu, il-parir li ejjew inżommu l-attività tal-logħob tal-azzard bil-pożittiv kollu tagħha, ejja nżommuha nżommuha tagħtina pjaċir u kif naqbżu l-limiti, nerġa' ngħid, inqumu minn fuq il-mejda tal-logħba. Jekk sfortunatament taqa' fil-vizzju, ir-responsabilità ma tibqax tgħodd għalik meta inti tkun ivvizzjat, imma fittex is-sapport. Fittex l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk u l-Fondazzjoni dejjem qiegħda hemm biex tagħtiha. Taqtax qalbek, dawn mhumiex affarijiet ta' wara l-muntanji, kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam, kulħadd kapaċi jiżbalja, imma trid tkun kapaċi li taqleb ħajtek għall-aħjar. Proset, grazzi Kane bħal dejjem. Grazzi lilek.
Grazzi lilkom tal-li set qed tissegwuna u anka tal-li intom ukoll tagħmlu ħanajtek użu minn daw is-servizzi kollha li aħna nkunu qegħdin nitkellmu hawnhekk waqt kalamita u intom forsi eh dak li jkun jgħid eh ħalli nipprova nagħmel pass 'il quddiem. Aħna wara kollox hekk irridu għalhekk inkunu qegħdin hawnhekk nitkellmu. Grazzi Ken, kompliment għall-ġurnata tajba lilek, intom se tibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkomplu b'aktar mistednin, ibqgħu hemm.